My pipu I hope sey una don watch um the life of Kezi um that video e draw my liver ekumeme how that um video take draw my liver ekumeme as I first take explain just now sey I no watch um um two of dem their um Victoria and um life of Kezi video before I climb um my sister Amy channel Amy um Amy delicious before I climb her channel You know then ah my sister Vicky Corner e throw eh, e ask me question about if you dey screenshot, I will dey put the screenshot for here. This the screenshot wey dey dey when we talk eh, last night because I love to clear this part. This is my channel. Anything wey I see say uh, e no e no clear for me, I go clear am. Then if e get to anybody You go hear my own part. She come ask me, una dey see the screenshot for here. She come ask me say, Naija daughter, Estefamily TV, I have two channel. Ah, if the person screenshot a a a anything for phone, which person picture go dey down or which person name go dey down? I come say, na the particular person wey screenshot that uh, picture, na that person Your picture go dey ground if na dey real dey see am now this screen shot wey me dey do so una see am say na naija daughter or na esther family tv one of dem wey i take screen shot una go see say na e dey there na me screen shot am na person wey screen shot wey screen shot something na e dey dey i no even know whether na um banigo na him screen shot or na na about banigo na him dem dey talk because i never watch that um video to get the You know. Then when I come know say na Banigo na im na im picture dey down, I say for me e no really make e no really for me I no look am like anything, Banigo can come out yes UK request it for me that is why I send it no be bad thing who you blame na UK me blame because if their matter no come out for street nobody go talk about them, nobody go put mouth Na because of their matter come out for street na im make people dey um put mouth and na even reactor two of una come dey talk I know say two of una fit make friend two of una fit talk but na reactor you come call say make e send you the screenshot if the reactor get am e go send am for you then if you make video for there e go go still use am make video for you then if you get sense no be person go tell you say see as you wan take do am or see as you go take do or ah let no no no no no this no we are all adult We are all adult. Na wetin una bring come out for social media na we react to. The one when I no like say I no be wetin I see for social media then I will come go dey trigger matter dey come outside or dey bring issue or go dey meet somebody as eh, editorial talk just now I never know who be that person o. Go dey meet somebody wey e don stay with that person say you come out come and talk then I will come use am react when I don already know that one no good.

You ask me something I give am to you how I come take be bad you come go use am do something then me carry the video I react to it e no make sense for me I no know how you see am my opinion and your opinion can never be the same drop your own opinion that one na that one na for for delicious um Amy live stream As I just dey talk, na im one woman just climb. I no even know this woman, where you for come? I no even know you for anywhere. Me and you never even jam. I no know editorial. I no know editorial family. Na wetin dem carry come out for social media, na im I react to it. Anything, maybe my own come out tomorrow, people come react to it, dem go come say na me, dem go, I go come dey blame people? If your thing no come out, nobody go talk put. Then this mama abi this woman abi this aunty, e just carry the matter. Eh, me say make eh this person, eh make children dey comot for house. Mama come, I beg. I I get mother and I don still be mother I get mother My mother I no know how I wan take put am I get mum and I I grow up with my mum to become adult before I comot from my mama house go stay with my senior brother I get respect for my mum I get respect for my senior and I get respect for my father As you wan take paint me for that live stream yesterday I don't like it Your opinion and my opinion can never be the same Your opinion and my opinion can never be the same Yes, na dis one I wan try to clear for you. Editorial run comot for house, na editorial papa. You no dey street, you no dey see social media? Wetin dey happen? Stepfather dey maltreat children, stepfather dey even dey get um I no um dey um dey duduvaga dia stepdaughter. Stepfather sef, e dey do dia dia daughter um dia stepdaughter anyhow, you no dey see am? You see pesin wey dem go put sugar or tea for im mouth, you go say na bitterleaf she want? And this particular editorial wey dey talk say he buy car for his stepdad, I say we no know wetin really happen. If na Europe wey I dey today as editorial don big, dem go revert this man. Why you run comot for house? Wetin three, dem wan try wake up because dem don know say he don dey um dey in her um on her own. This matter dem go take am up again. In fact, this France wey I dey, why you run comot for house? Dem wan know. Who dey that Nigeria wey wan know now say why editorial run comot for house? When he can be teenage life, Ehh my mama no be e no dey do me well but pikin wey dem dey read dey do well when e dey under e papa and e mama how e wan take run comot for house the only thing wey she go take run comot for house no friend boy e go run follow the boy Editora no run follow boy o because e sister for don still talk am Editora run comot go meet go stay on her own e house down then e go stay with e aunty before e sister and um this uh, editorial and e UK, and UK family get fight. Why editorial no go back to the house? If the house dey peaceful to am, I say this one na family matter. Make dem no bring father and mother own matter inside because me and you, mama, aunty, me and you no dey the house. Wetin really happen to editorial wey make editorial run comot for how take dey encourage young girls to comot run comot for house? Me I run comot for house? I no ever run comot for house. I stay with my mum, I stay with my brother till I dey where I dey today. I no run comot for house. Before a young girl run comot for house, you no know wetin happen. We dey see how stepfather take dey kpai um um um children today. I ask you, I say, as Editorah dey alive now and she don, in fact, she don dey try for herself or than she die that time because of make she no run comot for house, make she please pipu, many pipu wey dem say running, this, that. Which one you prefer? You say eh dem dey use am dey make money, wetin person no be by I no know how I wan take talk am, wetin you no fit do if other people dey do am, clap hand. To react no easy, to bring your own opinion make people see am say this e no easy. Your opinion and my opinion can never be the same, make una still know that one. Then I ask you, you wan come talk you say eh husband brother dem dey make video, mama aunty na you I dey talk to so, that woman wey attack me for emi channel yesterday I tell you say dem dey use am dey make revenue, dem dey use am dey make view, you wan come talk to me say eh whether me no fit dey use am dey make revenue, you know me for anywhere? Abeg make you for know me, me and you don first drag anything before? I no understand, you don first know me for somewhere? Everybody can't like you, maybe you are the type wey you no just send wey you no like me and I take it like that, my channel na I don tell you last night na the niche of this channel Anything I see for street, I talk my opinion, go and open your own, talk your own opinion, drop am for ox, we go wash. My opinion and your opinion can never be the same. If I come make revenue, how much you think say YouTube dey give? How much you think say this video wey I dey do now, how much you think say I go make out of it? How much? How much? You wan come dey make me dey, you wan come dey make people dey look say, hey, this girl dey act. Abeg o, I don dey Africa um place, I dey Europe and I dey France. Give respect to those who deserve respect. If my mum, maybe my mum attack person pikin anyhow, the person pikin come give am to am, if I see am, I go tell my mama say yes, na you no do am well. E no mean say everything Africa, Africa, see um this one, this one. As you take dey attack me yesterday, it's like you know me for somewhere. You talk your own opinion, me talk my own opinion, why you just dey drag my own? And those commenters, um Naija daughter no wan dey take correction. Which correction you don ever give me wey I no take? I know you for anywhere? You drop your own opinion on my comment section and I talk my own. Na comment and una eh, dey drag this matter now. Dropping comment, insulting person eh, child. Then she react. We say, no, no, no, if you not insult your sister children. Now I make this matter see the stretch so. Now Reactor, they do their job for their channel. Then una come to view to drop eh no be say I be team editorial or I be team UK as you see the truth bring am una go dey bring I be team this I be team that no things no dey work like that when you see the truth if na even the person wey you love wey you dey support blast am tell am say this part e no good then the person go dey see himself no be by team this team that things no dey good like that. Na wetin I wan try to clear na im be dis. I no know you for anywhere abeg. I bring myself to do um to talk, to talk for pipu matter. What of you come get problem tomorrow now, you no use police? Police na your friend? They will say police na your friend but you bring am come outside, you bring, you go carry police because make e take protect you or you go come carry am go court, you go say lawyer, lawyer, you too dey talk, you too dey talk. As far sey de dey bring their matter dey come outside, dat is the niche of our channel. We go still talk put. We go talk put, why una dey say eh we dey put fire for family, I enter their house? Na the reactor wey dey use phone take dey pursue dem up and down, na una go talk say e dey put fire, person like me wey I no even know dem for anywhere, na wetin I see for social media na I talk talk put, then una no suppose to say I dey put fire and for my own I dey always dey say make dem try, make dem quench the matter, If dem quench the matter come go dey use phone take dey call dem when this joy own come outside I always dey against am say na lie somebody dey behind it wetin you no bring come out you even title editorial for your video if she really bad to you you go title am why you just come for me say I dey encourage young girls say make dem leave their papa house me I leave my papa house I no leave my papa house if you know my my father my father na no nonsense man e no dey take nonsense for children koboko na my papa get am He discipline ux but my papa discipline us no mean say you you come old you wan come use you wan come use me take do eh, eh, eh, eh, eh, you wan come use me take brush your teeth no I be mother now I be mother respect me I respect you no talk to me anyhow for for for for online or for my comment section you think say I will just take am like that no I will tell you wetin you do no good or wetin you do, I will clap am for you. I get mom, I get mom that I respect my mom and I love my mom and I love those who love their mom. I always preach am for my channel. If you get, take care of your mom, take care of your, your, your mother-in-law. I not be person when they disrespect person, but not make me disrespect you. That one, I be that. I be adult now. You, you be person when senior me, elderly person, not me say, I don't get my left off from my right. How you just attack me for live stream for what? Na this one I get to talk my people, I just want to clear that particular woman when e just dey attack me for Delicious Amy yesterday for e channel, kpakpakpakpa where you for see me? You know me for anywhere? Where? Where? That is the niche of my channel, go and open your channel, talk your opinion, my opinion and your opinion can never be the same, let us know that. The life of Kezi, for me wetin I really see for there, na Banigo na im screenshot that screenshot because na Banigo name na im dey, Yes and for her to me screenshot all of us when you react to all of us we screenshot me I screenshot am for we I be like say na editorial house I for screenshot am I screenshot everybody screenshot and life of Keze as you take dey attack people dey insult people still dey carry am come down okay e no good I feel your pain say person when e be friend to your sister eh e dey put fuel after e don drop video after e don talk to your sister for back your sister come make video come still use am make video then na that one dey vex you I see your part it can happen to you know this life eh no matter wetin you dey do always put people for your shoe if you can put people for your shoe say this shoe wey I wear so ah e dey pain me for leg if I give that person wey still get the same of my size ah e go still dey pain that person you go know how to treat person well and you go know how to handle things I feel her react o I feel her reaction but that insult for no insult you can react to what something without you no insult Yes Banigo can send the the screenshot wetin read it. No be say I dey join Banigo, no be say I know Banigo for anywhere but as me just dey na person request something maybe me with am dey talk maybe I don tell am say stop stop stop she no wan stop then he drop video that is the nature of my channel I go blast am then una say na me send am yes I will come out still tell una say na me Banigo try come outside If na you really send am but for me as I see am that screenshot na you really send am or maybe you no send am to Ekeme direct maybe you screenshot you screenshot am you send am to somebody somebody send am to Ekeme maybe like that because na your picture na im dey down let us tell ourselves the truth for that screenshot o but for editorial own I no know who editorial dey point finger for let wait till editorial or joy come outside my people and this one i get to talk okay if i offend anybody with this video because i vex last night my my people i will draw my word my house phone dey ring i will draw my word if i offend anybody i will draw my word okay i'm loyal i'm humble i still remain una naija daughter eh e don cast last last na everybody go chop breakfast. Shayo.